Salam mähriban tomaşaçylar men Izetilla Adil sizler meni Ýalkym TV kanalynda ýutubda görüp otyrsyňyz. Biz bu günki programda ir turmagyň faýda we sebäbini size bildirmek isledik. Hawa dostlar köp adamlar ir bilen turmagy gyn görýärler. Özüni ir turmaga öwrenşdirmekde gynçylyk çekýärler. Şeýle hem bolsa, ir turmagyň köp amatly taraplary bar. Bedeniňiz üçin faýdaly bolmagyndan başlap, işleriňiziň ählisini wagtynda ýerine ýetişdirmäge ýetişmeklik. Internetdäki maglumatlara görä, hünärmentler iň peýdaly uky iki sagatyň dowamyndaky ukydygyny aýtýarlar, ýagny gije saat ondan on iki aralygyndaky uky. Eger siz şol iki sagatyň aralygynda gijeki ukyňyzy doly alyp bilseňiz, daňdan bäşde hem arkaýyn oýanyp bilersiňiz diýip, danyşmentler we hünärmentler belleýärler. Bu programmamyzda ir turmagyň iň esasy tört sany faýda we sebäbini hemkärim taýýarlapdyr. Geliň, birlikde seredeliň.
Ir turmagyň tört sany sebäbiniň birinjisi, saglygyňyza peýdaly bolmagy. Ýokarda bellenişi ýaly, gije sahat ondan on iki aralygyndaky uka süýji uky diýilýär. Şul iki sagadyň arasyndaky ukyňyz bedeniňiziň doly dynç almagyny we täzelenmegini üpjün etýär. Eger siz gijäň ýary ýatmaga ugrenşen bolsaňyz, adatda ýedi ta sekiz sagadyň ýerine on sagat ukyňyzy alsaňyz hem bedeniňiz doly dynjy alyp bilmez. Sebäbi uky üçin maslahat berilýän wagty siz ýam geçirdiňiz. Şeýle-de, birbada ir turmagy endik edinmek maslahat berilmeýär. Bu ýagdaýda howlukmazlyk her gün düýnki güne garaňda on ila on bäş minut irräk turup endik edinmeklik maksada laýyk hesaplanýar. Ikinjisi wagtyňyzy sazlap bilmegiňiz. Ir turmak bilen köp işleriňize ýetişersiňiz. Bu barada Ir turan işinden dynar diýilýän milli nakylymyz hem bar. Başgalar ýatan wagty arkaýyn ýuwunyp, ertirki maşklaryňyzy we ertirligiňizi edinip bilersiňiz. Özüňizi ykjam duýup, işleriňizde işjeň bolarsyňyz. Öňki ýetişmeýän işleriňize wagt aýyryp, olary arkaýynlykda ýerine ýetirip bilersiňiz. Üçünjisi, arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagy. Her kimiň öz halaýan, emma wagty azdygy sebäpli ýetişip bilmeýän işleri bardyr. Ir sähere, şul işleriňiz üçin amatly wagt, meselem, kitap okymak, sport meýdançada ylgamak, ýüzmäge gatnamak, surat çekmek we başga. Dördünjisi, ertire iş goýmazlyk. Öz halaýan işleriňizden başga her kimde öýüň işleri hem bolýar. Amma agşam işden geleniňizde olary etmek kyn düşýär. Käte şul işleri ir bilen irräk turanyňyzda hem etmek bolar. Ir turup köp işleriňizden dynip bilersiňiz. Has ykjam we güýçli bolarsyňyz. Günüňiz gowy geçer. Agşam özüňizi öňkiler ýaly örän ýadaw duýmarsyňyz. Diňeje ukyňyz geler. Ukyňyz gelen wagty hem gije sahat ondan öňüräjik ýatmak maksada laýyk bolar. Irden öňki edip bilmeýän işleriňizi etmäge wagt dörär. Çeşme, Turkmenportal.
Türk suwdaşlarymyzam don ýatagy gon diýýärler. Dogrudanam, örän faýdaly we ýararly maglumatlar ekeni. Umyt etýän mundan beýany agşam tarapdan, gije tarapdan wagtyrak ýatyp, ertir ir bilen turmagy özleňize adat berseňiz, özleňize öwrenişdirseňiz. Ta günüňiz gowy geçip we ähli işleriňize, bütin işleriňize ýetişip bilerňiz ýaly. Onda bolsa dostlar, sizlerden haýyş etýän bul wideony başga dostlaryňyz bilenem paýlaşyň, ta olar hem görüp bilsinler we ir turmagyň faýdalaryny, sebäplerini öwrensinler. Onda biziň bu ýerde bu günki programmyzam gutarýar, ta ýene gelejek programmyza çenli Hemmeleriňizi Gudratly Güýçli Allatagala tabşyrýaryn. Dide bolsaňyz hoş sag boluň. Alla ýarlaňyz bolsun.